आरती देखेबै ओकरा चल चल ओहिना बौआ के मस्ती चल अगे मोरे के नाम नहीं ले कही गे हे देखी चल मना की ताकै छी होना माथा चल रहे हे अगे हमर डार्लिंग गे डार्लिंग वाला अथिन के की हाल छै आब देखियो और अगाड़ी देखू

कनिया कहू ने हमरा जे छै हाँ बियाह करला एक महीना भेलै हाँ तब तेसर महीनामे अगर तीन टा छौड़ा नहि भेलै हाँ तऽ एकटा बात बुझि ले

बाप रे बाप माय हना सुनू कहू ने सुनै छियै रे रामलाल हाँ आप कते मन खुशी जे करीख भी के आ बड़ खुशी भेली हाँ। देखी तऽ ओकरा से कम छै रे ओहे सूख गेल रहे देमे खूने न रहे आई तो खूनगर छे ना मोटगर डटगर छे से त खून गए छ कि जवन गरे के दिन आ उठा के बाजार दे तही में कदे यो खतम छ ये सुने ना आयो कहू ना सुनै छियै हमरा माय का सब दिना बोलिए कि हाँ तब तेल ला का जात में

सब दिन भनसा करिह हँ आ माया। पहुनका बात पतोही खैह आ पछुलका हमरा दिह पाछू से ठीक हँ माया, हम पहिलका तेहने हमरा हेत सौख छियै खियाब। हँ पुतोह जे भनसा करे छै तऽ पहिने सास ससुर भैंसुर के ननद के खाना खियाबे छै ई बुढ़िया उल्टले पर आबे छै कते दुलारू तुरंते ऐ धिया पुता छै नहि बुझै छै तब न रहते आ ऊ रहे तोरा अस्सी वर्ष से बूढ़ी भा गेल रहे ऊ ढांग भा गेलो आब गल्ला ऊ अब हम चल जेबै तऽ फेर ओकरा गप अहाँ किया निकालै छियै बीच में बाप हमरा रे बाप बात रे। करू ने हमरा या रे एक हाँ तऽ ओकरा बात करै छै हमरा गाड़ी में गोवा गो गो ठोर कते चमकै छै गो छमका बने तऽ बाबरी ये लिपस्टिक लगेने छै कि गुलाब जल केना नीक लागै छै ने लिपस्टिक नीके ने ई लै छियो से खतरा हमरा ओह कथी छै रे अपनो कन्नी हर यागा लोग देख के ना लेर नहीं छुबा सके देलियो हर दिया रे हेते टेंशन नहीं लिया किया आंख लगाबै छियै हमरा मैगी हां कौन

भऽ गेल ओकरा नहि अहाँ जाबे रहबै तब ओकरा हम हेल पेक हदिया करैत रहबै हेल चक्राइए करैत रहबै अहाँ टेंशन नहि लिअ ओकरा प्यार नहि करलियै नहि झूठ बोलै छियै एगो माय के फॉर्मेलिटी पूरा के लिए गो अग्नि तलिक सरिया के मुंह टा नहीं देखलिए ओकर ओ ये गे सुगा गे सुगा मेना करै छै अब लाइन पर एलियो कनी आना कथी एतय आना सार कोठलियो हमरा कम छै पाँच कोठली मकान बनेलियै सारे गोटा धिया पुता चल बैठ बाप रे बाप ओकरा तऽ नीक से बात नहि करलियै प्यार नहि करलियै ओकर से नहि तू दुनो डाना देखलिए ओकर ओकरा छोड़ देलिए ओने ओकरा लकड़ी देली किछो ने अपना आरके मजा से सुतू ने अच्छा मैं भोर में उठते अपन जेते बाबा ना पोखर झांखर आ कनिया ठकवाले रहते अपना घर में ओहिना मोरते सर